زیادہ دیر مخل نہ تھیونڑ چاہساں اور کیونکہ آج دی تقریب دے دولہا بلا تاخیر میں انہیں کو انوائٹ کریساں کہ او آسن تے انہاں تو پہلے اساں ریاض احمد بلوچ سیں تشریف گھن آسن اور دستار کھے اساڈے آج دی تقریب دے دولہا کیتے او انہاں کو

تشریف گھن آسن سئیں غیور بخاری۔
کہ میں تاں ہک مصور ہاں۔ بالکل نویں نظم رات ایویں کجھ لائناں تھن۔ پہلی دفعہ پڑھدا پیاں اگر کوئی ایویں کمی بیشی ہووے تاں معافی چاہنا شعراء کرام توں سرکار میں تاں ہک مصور ہاں جیرھا کچی پنسل کوں چاہ تے چٹے کاغذ تے صورتاں بݨیندا ہے۔ میں تاں ہک مصور ہاں جیرھا کچی پنسل کوں چاہ تے چٹے کاغذ تے صورتاں بݨیندا ہے، زندگی لکیندا ہے۔ زندگی لکیندا ہے۔ میں تاں ہک سمندر ہاں۔ جیندے کھارے پاݨی وچ تریہہ دی کوڑ شامل ہے۔ میں تاں ہک مصور ہاں جیرھا کچی پنسل کوں چا تے چٹے کاغذ تے صورتاں بݨیندا ہے، زندگی لکیندا ہے۔ میں تاں ہک سمندر ہاں جیندے کھارے پاݨی وچ تریہہ دی کوڑ شامل ہے۔ میں تاں ہک گداگر ہاں جیندے خالی کاسے وچ زندگی تاں لاتھی ہے خرچ کر نئیں سڳدا۔ میں تاں ہک گداگر ہاں۔ جیندے خالی کاسے وچ زندگی تاں لاتھی ہے خرچ کر نہیں سگدا میں تاں ہک مسافر ہاں جیکوں سکھ ہے منزل دی جیندے پیریں چھالے ہن جیندا ڈکھ حوالے ہن میں تاں ہک مسافر ہاں جیکوں سکھ ہے منزل دی جیندے پیریں چھالے ہن جیندا ڈکھ حوالے ہن

پر میݙی حیاتی دی پینٹنگ ادھوری ہے کیوں جو ایندے رنگیں تے کالا رنگ غالب ہے کیوں جو ایندے رنگیں تے کالا رنگ غالب ہے کالے رنگ وچ میݙی بے وسی دا نوحہ ہے بے گھری دا نوحہ ہے میں تاں او مسافر ہاں میں تاں او مسافر ہاں جیرھا کجھ امیداں کوں منزلیں تے پہنچݨ دے خواب پیا ݙکھیندا ہے، پندھ پیا کریندا ہے۔ اڄاں سجھ نئیں ابھریا قسمت دا، اڄاں شام دے رنگ دربار اچ ہن، اڄاں ݙینہہ کوں ضرباں لڳدیاں پن اڄاں بھوئیں دے لیکھ اندھار اچ ہن اڄاں سچ نئیں آیا سولی تئیں اڄاں لوک غیور قطار اچ ہن اڄاں خواب آزاد توں نئیں نکھتے اڄاں نئیں نصیب دی مار اچ ہن اڄاں خواب آزاد توں نئیں نکھتے اڄاں نئیں نصیب دی مار اچ ہن ہک غزل کہ ٹٻڑیں تے میکوں ٹردی ہوا وانگ توں لگدیں اے وی بالکل نویں غزل اے اݨ چھپی آلے کہ ٹٻڑیں تے ٹٻڑیں تے میکوں ٹردی ہوا وانگ توں لگدیں ٹوبھے تے لتھے سجھ دے شعاع وانگ توں لگدیں ظالمیں دی ہݨ حقیقت بے وسیلہ ڄاݨ دے دیس دی کوڑی کہاݨی ہر قبیلہ ڄاݨدے۔ ظالمیں دی ہݨ حقیقت بے وسیلہ ڄاݨدے۔ دیس دی کوڑی کہاݨی ہر قبیلہ ڄاݨدے۔ کیندے کیندے نہش پیریں دی نظر ہے ریت تھئی۔ کیندے کیندے نہش پیریں دی نظر ہے ریت تھئی۔ روہی تے تھل دا تھلوچڑ تیلا تیلا جان دے۔ قافیے تے غور کرݨے کہ کیندے کیندے کیندے کیندے نہش پیریں دی نظر ہے ریت تھئی روہی تے تھل دا تھلوچڑ تیلا تیلا جان دے توں اجوکے دور دے حاکم تے نہ حیران تھی توں اجوکے دور دے حاکم تے نہ حیران تھی ایکوں ہر انسان بس جگ تے رنگیلا جانڑدے۔ ایکوں ہر انسان بس جگ تے رنگیلا جانڑدے۔ انتہائی توجہ چاہندا ایں شعر واسطے۔ جیہڑے بندے کوں ایں اے ایں شعر دی معنویت تیں جیہڑا ٹر گیا سنگتی تاں او ضرور چس چیسے نہ تاں تساں لفظیں دی تھوڑی جئی چس چا گھنائے کہ حکم کیویں کھڑ منیندے۔ زوراور دا دوستا حکم کیویں کھر منیندے زوراور دا دوستا جھیرݨے دی ݙور وچ جکڑیا نہیلا ڄاݨدے۔ حکم کیویں کھر منیندے زورآور دا دوستا جھیرڑیں دی ڈور وچ جکڑیا نہیلا جانڑدے اج وی ہے غیور شاعر پیار دا پیغام بر اج وی ہے غیور شاعر پیار دا پیغام بر جیکوں ایں دھرتی دا ہر سانول سجیلا جانڑدے۔
سئیں اڄ دی تقریب دے گھوٹ غیور بخاری سئیں ہمیش سلامت رہو ایویں آپݨے لفظیں سودھے آپݨے تخیل سودھے سلامت رہو اور اڄ دی ایں ݙوجھی نشست دے ایں تقریب دی ݙوجھی نشست جیندے اچ ساݙے دوست گفتگو وی کریندے پئن اور اوندی اڄ دی ایں تقریب دی صدارت کریندے پئن جناب ڈاکٹر ممتاز خان بلوچ چیئرمین ڈیپارٹمنٹ آف سرائیکی اور انہاں توں بعد اساڈے کول نیاز لیاقت چولستانی سئیں بڑا خوبصورت سنگر ہے او موجود ہن اور اساں انہاں دی آواز وی سنڑسوں استقبال کریسو تشریف گھناسن صدر محفل جناب ڈاکٹر محمد ممتاز خان بلوچ چیئرمین شعبہ سرائیکی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور۔

میاں عتیق احمد صاحب ڈائریکٹر پنجاب آرٹ کونسل بہاولپور اساڈی اساڈے وسیب دی معروف سماجی مذہبی شخصیت سئیں علامہ اللہ بخش خلیار صاحب اساڈے وسیب دے معروف سیاست دان سئیں امتیاز چنڑ صاحب۔ بلوچ صاحب، سئیں عاصم ثقلین، درانی صاحب ڈھیر سارے دوست مقصد کہ اج دی ایں محفل دے وچ سارے کلرز ہن پئے سیاست دان وی ہن صحافی وی ہن شاعر وی ہن ادیب وی ہن نقاد وی ہن فنکار وی ہن سارے رنگ موجود ہن پئے اج دی تقریب دی ہک خاص گالھ جیڑھی میں نوٹ کریندا بیٹھاں صدارت آلا کم اوکھا ہوندے کیونکہ اونکوں چھیکڑ تئیں ٻہوݨا پوندے اور اکثر محفلاں ݙٹھیاں وݙے وݙے پروگرام ہوندن کہ جیڑھلے چھیکڑ آ تھیندی ہے تاں پچھوں بس اوہے چند یار جیڑھے ہوندن نا اوہے آ بچدن تے باقی ہرڑ ہا۔ لیکن اج دی ایں پروگرام دے وچ میں نوٹ کریندا بیٹھاں میں خود وی لیٹ آیاں میرا پیپر ہے یونیورسٹی دے وچ پہلے شیڈول نہ ہاں لیکن اچانک آ گئے ایک بئے ڈپارٹمنٹ جو میں پڑھے نہ انہاں دا شیڈول آ شروع تو آخر تئیں تقریبا تمام دوست جڑے ہیں او محبت دے نال ٻیٹھن، انہاں محبت دے نال سݨیے۔ شاید اوندی ہک وجہ غیور سئیں دی شاعری ہووے کہ اونکوں اساں سݨیے بغیر نہ ویسوں۔ بہرحال میں انہاں ساریاں ڳالھیں توں ودھ تے ایں پروگرام دے آرہی پروفیسر ڈاکٹر

مختصر پروگرام دے حوالے دے نال کیونکہ میں وی چار صفحے لکھ تے گھن آیا ہم عصمت اللہ شاہ سئیں وانگوں غیور سئیں دی شاعری دے نال کیونکہ میں شاعر کوئی نئیں میں نقاد ضرور ہاں میں شاعری دے اتے گالھ کر سکداں شاعری پڑھینا لیکن کیونکہ میݙی جیڑھی اڄ دا اتھاں ٻیٹھک ہئی صدارت ہلی او کجھ تھوڑی جی اوں توں ہٹ تے ہک گفتگو تاں دوستاں نے کرݨی ہئی میں اوور آل پروگرام اتے ڳالھ کرݨی ہئی تاں مختصرا ݙو چار ڳالھیں ٹائم وی تھوڑا ہے پچھوں ݙینہہ وی لاندا پئے مصروفیات وی ہوندین کہ سرائیکی جیڑھی شاعری ہے اساں اونکوں اگر ݙیکھوں لکھی شکل توں پہلے او مختلف زبانی حکایتاں کتھائیں کوئی ٹوٹا لب پئے کتھائیں کوئی کتبہ لائب پئے یا کتھائیں کوئی روایت زبانی سفر کریندی آندی آندی پئی اے اساں کوں ہک تاں او صورت ملدی ہے اساں ݙیدھے ہیں کہ حضرت ملا دے نور نامے دے بعد جیڑھا اج توں تقریبا ہزار سال پہلے لکھیا گئے اساݙی شاعری ساکوں لکھی شپل شکل دے وچ جیندی سانح تصنیف دی شہادت خود نور نامے دے اندر موجود ہے۔ تاں ہک ساکوں ہک شاعر دی ہک نظم ملدی ہے۔ اوندا ناں ہا چرݨ سومی۔ کیونکہ ہر شاعر جیڑھا ہوندے نا او کہیں نہ کہیں قبیلے دا شاعر ہوندے اودے پچھوں کوئی فکر کھڑی ہوندی ہے جیویں کوئی نقاد دے پچھوں کوئی فکر کھڑی ہوندی ہے ایویں شاعر دے پچھوں وی اور شاعر دا بہوں وݙا کم ہے شاعر جیڑھا کم کیتے او ٻئے کہیں وی نہیں کیتا اصلاح معاشرہ دے حوالے نال صوفی دا اپݨا کم ہا۔ اوندا ہک ٻیا نقطہ نظر ہا لیکن جیڑھا خاص طور تے سماجی سدھار تھئیے یا انساناں دی بھلائی دا جیڑھا کم تھئے تساں دنیا دے وچ جتنے وݙے وݙے انقلابات آئن تساں ݙیکھ گھنو کہ انہاں دے پچھوں کتھائیں نہ کتھائیں کوئی وݙا شاعر و ردیب کھڑا تھیا۔ خود کبھے پاکستان کوں ݙیکھ گھنو۔ کہ قیام پاکستان دیاں جیڑھیاں آزادی دیاں تحریکاں ہن ہوندے وچ شاعراں اور ادیباں دا کیا کردار ہے۔ جتھاں قانون دان آپنڑاں کم کیتے اتھاں شاعر ادیب دا کردار اوں توں کتھائیں گھٹ کائنی۔ تاں اوں چرن سمامی دی جیڑھی ساکوں نظم لبھدی ہے سرائیکی دے وچ اوندے میکوں ہک ڈو ظاہر ہے اوں ویلے سرائیکی ایں نہ ہئی جیویں اج ہے تاں کوئی اوندا عہد ونج بنڑدے تریجھی چوتھی صدی دا۔

پتݨ پٹیجو تھیو سیج وٹایو راہ حمیر پوراں راج نہ کندا سومرا۔ ایندا مطلب اے ہے کہ اصل او جیڑھا چرݨ سوامی ہئی شاعر ہئی اونکوں کتھاؤں اوندے اعزاز دے وچ کجھ گھوڑے ملے۔ اوندے کہیں کارنامیں دے اتے کہیں بادشاہ خوش تھی تے اونکوں شورے ڈتے، گھوڑے ڈتے تاں اونکوں جیڑھا اوں عہد دا او سومرا بادشاہ ہا پتن منارے دا اوں چوری کروا گھدے۔ اونکوں ڈکھ تھیا تاں اونے اوندا واشگاف الفاظ دے وچ اونکوں بد دعا ڈتی۔ شاعری دے وچ نظم لکھی کہ دھوڑا رائیں جائیں جائیں میڈے اے گھوڑے چوری کروائن۔ اللہ کرے۔ اے جیڑھا دریا ہے اوں ویلے سیج آندھے ہن دریائے ہاکڑا کوں۔ پتݨ پٹیجیو تھیو سیج وٹایو را کہ اللہ کرے اے سیج ہاکڑا دریا ایتھوں اپݨا منہ موڑ ونجے اور حمیر جیڑھا سومرا ہے اوندا راج اوندی بادشاہی ختم تھی ونجے پوری نہ تھیوے۔ اوں بد دعا ݙتی ہئی۔ اساں ݙیدھے ہیں کہ سرائیکی شاعری دا ہزاراں سال او پراݨا پندھ جیندے وچ شاعر اپݨے جذبات و احساسات دا اپݨے حقوق دی پامالی دا وسیب اچ تھیوݨ آلے جبر دا استحصال دا جیڑھا او صدائے احتجاج بلند کیتی ہئی او بابا فرید توں تھیندی شاہ حسین توں تھیندی او کلاسک ہک عہد توں گزردی او ماڈرن پیرڈ توں تھیندی ہوئی اشو توں تھیندی رسول اللہ خاں ناصر توں تھیندی ارشاد تونسوی توں تھیندی جہانگیر مخلص توں ہتھ لیندی اج غیور توڑیں آن کھڑی اے۔ میں ہک ڈو اشعار پڑھساں بہوں سارا ذکر تھے غیور سائیں دا غیور سائیں دے خاندان دا اندر وچ خورشید بخاری ہک معتبر حوالہ ہے جنہاں نے جنہاں دا کلام بھی بہوں جاندار ہے اور انہاں نے ہک بڑی خوبصورت لکھیا ہئی کلام کہ خواجہ راجہ روہی دا آ حال سنڑاواں دل دا خواجہ صاحب آکھے نا کیا حال سنڑاواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا تاں انہاں لکھے کہ خواجہ راجہ روہی دا آ حال سنڑاواں دل دا مارن طعنے لوک بیگانے کوئی محرم راز نہ ملدا ساڈے دھونلے کھیر وکا گئے مونجھیاں تھی گیاں مٹیاں بک بک نیر نہاون تیریاں نازک نازو جٹیاں۔ وجد کہ او سفر ایں خاندان دا اور ہوئی خورشید بخاری صاحب جیڑھے ہن انہاں دے چاچا سئیں انہاں نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور دے شعبہ سرائیکی توں چانڈیو صاحب ہوݨیں دے نال ایم اے سرائیکی کیتا ہا انہاں دے سیشن فیلو ہن اور کجھ عرصہ ہوں ڈیپارٹمنٹ دے وچ او پڑھیندے وی رہ گن میں جنہاں ایس سی کالج دے وچ شروع شروع وچ جوائن کیتم سن ݙو ہزار دے وچ تاں اتھاں میݙی انہاں نال ملاقات ہک تھئی ہئی۔ اوندے بعد وی کوئی ہک ادھ دفعہ ملاقات تھئی ہے لیکن او ٻہوں وݙا آدمی ہئی۔ میں انشاء اللہ کیونکہ میݙا کم ہے ریسرچ کراوݨا تاں میں غیور سئیں دے اتے وی، حفیظ گھوٹیا سئیں دے اتے وی اور خورشید بخاری سئیں دے اتے وی کم از کم ایم فل سطح دے مقالے لکھ ویساں اور عنقریب لکھ ویساں۔ غیور کوں اپݨے وسیب نال۔ تھیوݨ آلی وانڄ دے پچھوکڑ دی سدھ ہے پئی۔ جتھاں اونکوں ایں ڳالھ دی سدھ ہے اتھاں اونکوں اپݨی دھرتی دے ماضی دے سݨہپ دے نال نال مستقبل دا اندازہ وی ہے پیا۔ او چھڑا اپݨیاں مجبوریاں تے محرومیاں دے ویݨ نی ولیندا بھل آوݨ آلی نسل کوں امید دا سوجھلا وی ݙکھیندا جلدے۔ او آہدے کہ اپݨے سر توں رات دے سائے کوں ڈھلدا ݙیکھسوں۔ اپݨے سر توں رجائیت کھڑی اے، امید کھڑی اے او چھڑا ویݨ نی ولائے۔ او آہدن کہ اپݨے سر توں رات دے سائے کوں ڈھلدا ݙیکھسوں۔ بے کسو ہݨ حال اپݨے کوں بدلدا ݙیکھسوں۔ کل جیڑھے فرعون ساڑیاں جھوپڑیاں کل کل جیڑھے فرعون ساڈیاں جھوپڑیاں ساڑین ودیاں اوندے ست ماڑ ہر بنگلے کوں جلدا ڈیکھسوں ہن یقینا جاگسن ایں دھرتی دے زندہ ضمیر موئی مٹی تہذیب دے ڈیوے کوں بلدا ڈیکھسوں لیکن ایندے کیتے وادے کہ لفظ لہجے تے افکار بدلنے پوسن۔ ہݨ ساکوں سوچ دے معیار بدلݨے پوسن۔ اے میݙے عہد دے موسی کوں سنیہا ݙیویں۔ اڄ دے فرعون دے کردار بدلݨے پوسن۔ آکھݨا پوسے ساکوں سر عام کلمہ حق، ضابطے وقت دے سرکار بدلݨے پوسن۔ کربلا نال جے غیور رکھیندے نسبت ول تیکوں اپݨے اطوار بدلݨے پوسن۔ اور چھیکڑ دے وچ ہک ٻہوں ہی اپݨی ڳالھ مکیندا پیاں کہ ساکوں ساکھ وچوں ہک ارداس کہ کوئی تاں ایجھی مسیت ہووے کوئی تاں ایجھی مسیت ہووے جتھاں کہ فرقے دی کالی کاتی تے لوکیں دے من گھڑت مسالک اتے مذاہب دی بو نہ آوے۔ جتھاں کوں کہیں نہ جتھاں کوں کہیں کوں نہ ستاوے جتھاں کہ انسان اپنے آپ نہ آپ نال بہہ الاوے کوئی تاں ایجھی مسیت ہووے چھیکڑ دے وچ ہک چھوٹی جی گزارش پیش کریساں اج دے ایں پروگرام دے توسط دے نال میاں صاحب وی موجود ہن علامہ صاحب وی موجود ہن امتیاز چنڑ صاحب وی بیٹھن تھے اساں ملازم طبقہ تاں تقریبا سارے ہتھ بدھے ہوئے ہن اساں کھل تے کوئی اپنی دل دی گالھ دا اظہار وی نی کر سکدے۔ اساں دراج توں ساڈا ہک ادارہ ہا اتھاں رجسٹرڈ سرائیکی ادبی مجلس او بند پئے تھیا ریاض بلوچ صاحب بیٹھن تھے آواز چا سگدن اللہ انہاں کوں طاقت ڈتی ہے اساں کم از کم اساں پروفیسر تاں بیچارے ایں معاملے وچ ساڈے نال ضرور ہوسوں لیکن اندر وچ کوئی وائٹل رول نی پلے کر سگدے۔ تاں او ہک پلیٹ فارم ہئی اوندا اپݨا ہک بجٹ ہا اتھوں ہک رسالہ نکلدا ہا جائیں سرائیکی شاعری کوں شاعراں کوں ادیباں کوں انٹروڈیوس کراوݨ دے وچ وائٹل رول پلے کیتا ݙو ہزار چھی دے بعد میں اوندا کوئی شمارہ نئیں ݙٹھا میں آپ سن ݙو ہزار دے وچ اوندے وچ لکھدا رہ ڳیاں او ادارہ بند پئے تھیا۔ تاں میں گزارش کریساں کہ تھئیں میاں عتیق صاحب کوں وی موقع ملے اوندے حوالے نال گالھ کرݨ دا کیونکہ آپ ادب دے فروغ واسطے آئے بیٹھن ثقافت دے فروغ واسطے آئے بیٹھن تاں تہاݙیاں ظاہر ہے بیوروکریٹس دے نال ملاقاتاں رہ ویندین کم از کم سارے ہوں ادارے دی بحالی واسطے اساݙا جو کردار بݨدے پروفیسر عصمت اللہ شاہ صاحب دا میݙا اساں تیار ہیں۔ اوں ادارے کوں کھلواؤں اوندی کوئی گرانٹ بحال کرواؤں ہوندے ہوتو کوئی چار منہ لگنے لوکاں دیاں کتاباں چھپتیاں ہن تاں کہیں غیور سمیں بندے دی کہیں فقیر آدمی دی کتاب وی چھپ ہوندی ہئی کہیں بال دی لکھت وی چھپ ہوندی ہئی تاں میں اج دے ایں فورم دے حوالے نال اپنے دوستاں کوں سرائیکی زبان نال محبت کرن والیاں کوں ارباب اختیار کوں گزارش کریساں کہ جتھاں انہاں کوں موقع ملے کم از کم جتھاں او کہانی رک گئی کھڑی اے اساں اونکوں ول ہک دفعہ ٹوروں۔ میں اج دے ایں پروگرام دی ہک دفعہ ول تمام منتظمین کوں مبارک ڈیساں اور خاص طور تے غیور سئیں کوں کہ غیور سئیں اے نہ سمجھن جو او لاوارثے ہن یا انہاں دے کم دی قدر انہاں دے دوستاں کوں بھراواں کوں کینی۔